Jien nixtieq nistudja naqra speċa mm. dan il-ħsieb li jagħmlu dawn l-uħud meta jippruvaw jikkontrastaw l-abort ma ehm, ejja noqtlu eh, tlaqna San Vincenz de Paul u nagħmlu ħerba. Ehm, għalkemm San Vincenz de Paul għamlu ħerba mhux ta' dik ix-xorta. Ehm, naħseb hemm numru ta' raġunijiet. One, Kollox fid-dinja jeżisti fuq dak li jissejjaħ eh, dak li jien nsejjaħ gamma, il-gamma ta' like a keyboard, gamma hija speċi tan-noti sewwa. Mela, jekk jiena il-vjolenza eh, hija kategorija ta' affarijiet imma tista' tibda minn jiena inti ddejjaqni u naħseb ħwejjeġ antipaċ fuqek għal nagħmel ġenoċidju. Biex hemm dik il-gamma kollha u sakemm nasal minn hemm saw Hemm ħafna fatturi li jaffettwaw dik il-ġil. Issa, li jiena nimponi il-terminazzjoni tal-ħajja fuq esseri uman ehm, u dik il-ħaġa tiġi eh, sanzjonata, mhux is-sanzjonata, ma illegalizzata fl-istat, u kol ta' zistif gamma, ma jfissirx li għax jiena nippermetti ħaġa bil-fors se nasal għal Ejja noqtlu x-xjuħ. Naħseb ukoll hemm żewġ affarijiet oħrajn li minix daqshekk ċert fuqhom ħsibt dwarhom nixtieq naħseb x'taħseb int. Wan li l-bniedem għandu kapaċità kbira għal biex ta' simboloġija sewa li jiena pereżempju l-argument jinnaf nara l-isvastika u mhux sempliċement nara tmien linji ġeometriċi u nisħaq eh ara tmien linji ġeometriċi u ċirku abjad. Nara n-Naziżmu, mhux in-Naziżmu biss, nara Hitler, nara tieni gwerra dinija, nara ħafna oġġetti u mbagħad fuq livell iktar fond, fuq livell limbiku, naf inħossni disgustat, irrabjat, inkazzat jew naf inħossni kuntent, kburi, eċċetera. Issa, jiena naħseb li, almenu f'daw il-pajjiżi oċċidentali, li huma fil-verità il-maġġoranza assoluta. By the company you keep you shall judge them. Xi ħadd qal il-bieraħ. Il-bieraħ minn kien?
ħafna nies qaluha meta kien hemm ir-rapport tal-financial eh. eh, x'ismu.

ħsieb. Eh, għax inti qed fil-pajjiżi. Inti tabortili il-ħsibiet. Għax kif qed pajjiżi oċċidentali kollha. Fetu għadu ħsieb tiegħek. Ejja ħna raw fejnhom eh, il-kampanja. Mela, eh, we'll get to that. Imma, I think li simbolikament f'moħ, fil-moħ ehm, occidentali, l-anzjan, u naħseb mux l-occidentali, bis-sanzi naħseb madwar id-dinja, l-anzjan jirrapprezenta Dak il-bniedem li ta ħajtu biex inti tiret soċjetà, li inti għandek il-fakultà tal-gratitudni, li inti għandek il-fakultà li tempatizza għal vulnerabbli, eċċetera, eċċetera. Evidentament, f'ħafna kulturi il-fetu ma ma Qed tinsa punt kruċjali wkoll. Li huwa? Għandu identità legali. Eħma legali, illegali hija skont l-istat jiddeċidix eh, jitilux dik ġifieri f'Malta il-fetu għandu. Fil-verità m'għandux. Xorta mit-twelid tibda persuna eh, legalment ma nix toqtlu. Għandek il-krimina, għandek fil-krimina, eh, len, t-kriminalizza l-mara. Ma mm. tatiħx fakulta ta' persuna. Infatti, eh, ċertifikat ta' twelid xorta meta jitwilet isir qabel ma jitwilet ma għandux eh, rekonoxximent legali li mela għalfej ma tistax toqtol l-identità eh, il-karta tal-editen daw kollha li jeżist li aħna narfu bħala eh, persuna legali. M'għandek bżonn għax dam għet interagġi xi maħat ħlif ma. Ija, ma m'għandux ċertifikat ta' tweli, m'għandux ċertifikat li jirrekonixxih bħala persuna legalment ma jeżistix. Ma jekk legalment ma jeżistix allura għalfej. Għaliex, għax le li jeżisti hija l-kriminalizzazzjoni ta' mara. Li tittermina fl-Embryo Protection Act, un bat għandek ovvjament, eh, imma legalment bħala persuna Mhm. legali ma tesistix. Ġviri għaw Malta ma nikkonsidrawx persuna tajt. Mux persuna legali.
Mux persuna legali. Allura fejn ħarsuh jekk mhux persuna legali. Għaliex daw nemnu li l-ħajja tibda bħala kon fil għax hemm jekk mhux persuna mhux il-belief.
Hmm.
Infatti inti mhuwiex omiċidju.
Hmm. Inti għandek klawżola li tittermina tqala partikolarment fuq tqala titkellem. X'in il-penitqaw bil-penitqaw? Tlet snin hija.
Tlet snin ħabs. Tlet snin ħabs. Ġilu ħela xaħat.
Le, mux tlet snin. Ġifiri ġili kienem eh, sentenza sospiża. Sewa. Laħar li kienem xie seba snin ilu. Ħabs ma kienx hemm pina ta' ħabs. Imma il-puntu li dak li wasal għal persuna legali u għali aħna naqblu l-kol moralment li da għannantuħ Eh, inħarsuh bħala xismu mhm. legali. Umbat naħseb hemm ukoll jista' jkun ta' di qed ngħidlek vera provojt naħseb wiesa fuq. Eh, hemm kwistjoni ta' social societal ownership qed insejħilha jena li hija bażikament li biex l-anzjan wasal biex ikollu 90 sena minkejja li hu kontribwixxa ħafna lis-soċjetà, s-soċjetà kontribwixxiet ħafna lilu u jisa hemm din il-feedback loop li jisu is-soċjetà għandu l-anzjan għandu s-soċjetà u s-soċjetà għandha l-anzjan. Thus, giving society a say on the old person's life. Ma persuna għax għandu d-dimensja mhm. għandu l-istess fakul ġifiri jekk qed inqisu b'mod għax inti inti ikkumparajt anzjan bid-dimensja ma fetu li żviluppa ta' 12 ġimgħa mhm. li n-neurological system tiegħu hija inqas minn ta' gamblu

embriju ta' fetu ta' 12 ġimgħa huwa inqas minn ta' xrimp. U għalik dak xi ġustifika?
Minn ta' xrimp. Illi meċċem m'hemmx l-ebda tip ta' xi ħaġa li dik tista' it can simplify what we consider li aħna nikkonsidraw li huwa persuna, l-organi għadhom laqqas biss bdew jiżviluppaw. U li għalija il-deċiżjoni ta' mara u l-ħajja ta' mara u d-diffikultajiet kollha li tista' jikkawża jikkawża dak il-xismu hija ħafna iktar importanti. Issa jieħan għamillek di waħda. Anka kieku kont nemmen li dak huwa importanti u persuna whatever, jiena xorta kont inkun pro-choice. Anka li kieku? Anka kieku nemmen li dak huwa persuna mill-konċepiment. Xorta kont, kont inkun favur l-għażla.